Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chunya ogone Nyasaye malich erokamano okinyi ni endi kuom selosona thuolo makare mondo mi awachie wechene mag polo kata mondo mi anen odiechieng' ma kawuononi. Ji mang'eny ok oseneno okinyi ni endi to an to akwanra kaka jahawi nikech aseneno kinyi niendi ok en kuom ng'wonona kata kuom berna kata gimoro matimo mamiyo anyalo neno odiechieng' ma kawuononi to jok mang'eny to ok onene en mana kuom ng'wono mar nyasaye ni angima tibe ingima okinyi ma kawuono emomiyo olong'o mondo wagone erokamano kuom ng'wonone gi herane mosiko ma nyaka chieng' kuomwa. Nyalo bet ni ok idhi lamo Nyasaye, ok idhi e kanisa kaka an be kawuono kadhini. Emomiyo aneno ni kawuono kaka en chieng' Jumapili, kuom jok malemo Jumapili to ng'ato kodhi lemo nikech gimoro emomiyo ok odhi. Koro awacho nabi awachi wach Nyasaye ka mondo obed ni ok owewa oko. Wabe wawinjo wach Nyasaye. Tagone Nyasaye malich erokamano. Abo chako gi fulra nikech kok afulra ga to nyalo wuondo ng'ato ni pok adhi katedo. An an Nyaoyoma Chanda Katweng'a. Atedo nyakach kadianga an nyar pita ete atedo nyakach kadianga adresa en skul ochola kendo atedo ne Barnabas Otieno Saoki I'm happily, happily married gi four children madongo mabe koro akwe alamo mana Nyasaye ni mondo okonygi haleluya mm? achiegni chopo half a century odong' matin tachopo half a century to kuom ng'uono mar Nyasaye Nyasaye oserita kendo oserito ngimana ma ng'ato nyalo galo kata ni atin to lakini ati kendo an gi nyithindo ma koro dongo kabisa kabisa moseromo kendo moko bende oseromo dhi tedo kendo agone Nyasaye erokamano kuom mano and I want to thank God for my family adwa gone Nyasaye erokamano for the group admins hallelujah Kendo mad Nyasaye mi group admins rieko mar tiyo gi dhano e yo makare kendo e yo maler kendo konygi mondo gidhil kata mana gi gik ma ok beyo ma ji nyalo wacho negi. Koro agone Nyasaye erokamano kuomgi mad Nyasaye um admins to gi utegi Kendo wagone Nyasaye erokamano kuom Nyasaye miyogi rieko mondo mi gichaknwa kama chal kama endi. Agone Nyasaye erokamano ahinya odiechieng'ni nikech ok en tekoni kata tekona ni wangima wan. Ji mang'eny oseweyo odiechieng'ni kendo osedhi gi yore mopogre opogre. To nikech Nyasaye ber, wan osetimonwa ng'wono kendo wangima. Koro akwayo mana Nyasaye ne jok matuo manie osuptende, Nyasaye obedgo. Ok ang'e ni in kanye sani, ok ang'e ni chunyi ni chalo nade, lakini ang'e ni Nyasaye ma jang'uono, Nyasaye ma jakech, Nyasaye ma neno apanda, Nyasaye ma gole pith mar yugi to keto chiemo gi ruodhi, ni kodi kendo nyalo timoni maber, kendo biro yawoni yoreni, gimoro amora marach madibed ni osetimreni, Nyasaye biro losoni. Koro ago ne Nyasaye erokamano okinyi ma kawuono kendo awinjoga kaluor seche ma ayawo muma nikech I'm not even worthy to yawo muma mar Nyasaye nikech ajaricho asiko atimo richo pile pile to mana kuom ng'uono mar Nyasaye emomiyo seche moko nyalo kata chiko ite mowinji kawacho wechene mag polo. Kawuono adwa wuoyo kuom muma. Kendo adhi somo um, ruodhi ruodhi mar ariyo kar ya ang'wen kanyo I'll go straight to the bible nikech ok adwa ketho wakati tadwa ni mondo wawuo kuom nyasaye nikech nyasaye ber nyasaye osetimonwa ng'uono kendo osetimonwa gik mabecho To kendo en ma en wuon polo gi piny. En kata lwenje tek manade, to pod en ena Nyasaye, kendo en ok olokre. Gik mane pinyni chieng' moro biro dong' aucha nono, to Nyasaye to siko ma nyaka chieng'. Emomiyo ber mondo wasik kuom Nyasaye, kendo mondo wamak mana tie Nyasaye, kendo wach weche Nyasaye emo mondo wasikie, nikech magi e weche mosiko ma nyaka chieng'. Gi pinyni buro oloyo, chieng' moro bodong' aucha nono. Kata mana dendwa ma wan go gi, Chieng' moro biro dong' aucha nono. Muma wacho ni wan mana kiru, kendo inyalo mukwa sa asaya. Koro onego bed ni waikre pile, ma kata ka po nono ni tho moro okwanyi gafla, to idhi chamo ngima mosiko ma nyaka chieng'. Ago ne Nyasaye erokamano, nolosona odiechieng' ma kawuononi, kendo antie thuolo kawuono. Emomiyo awacho ni kaka antie thuolo kawuononi, ok tang' awe ma dhi nono, to Nyasaye osetimona maber. Awachie wechene, achiel ariyo adek. kae adhi somo wach elisha gi, gi, ch- gi chija shunem haleluya ok ang'e ni iloso odi machalo nade mar nyasaye ok ang'e ni ikri machalo nade mar nyasaye ok ang'e ni dialo nyasachi machalo nade haleluya chuny ogone nyasaye erokamano emomiyo wadhi somo ngech ti wach mar ti ja shunem hallelujah chuny ogone nyasaye erokamano and I'll just go straight to the bible agone nyasaye erokamano kuom odiochieng'ni kendo abro mana somo muma ng'ato emoorona message kanyo koro muma wacho niya ni chieng' moro elisha nodhi shunem kuma dhako moro ma jamoko nodake. Dhakoni ne jamoko, dhako ma ramoko. Nodhi Shunem kuma dhako ma ramoko. Dhakoni ne ng'eny gi mwandu. Haleluya! Elisha nodhi kuma dhako ma jamokoni oda- nitie. Eh? Dhakono nochune mondo ochiem e ode. Dhakoni nochuno Elisha ni Elisha, bichiem, donji mondo ibi chiem e i oda kae. Bi mondo wachiem. Haleluya. To dhakoni ne ramoko. Haleluya. Ema eka bang'e eka bang' mano kinde duto mane Elisha luwo yorno nothoro rawo kanyo mondo ochiem. Dhakoni no, ne thoro loso ne Elisha jatich Nyasaye Nong'i Elisha moneno kaka Elisha wuotho. Haleluya, gone Nyasaye erokamano. Mama ma Ramokoni ne thoro neno Elisha ka kalo. Sate sate Elisha kalo. Elisha noru, aparo ni Elisha norwakre maber. Elisha norwako sut maber, morwako wuoch maber, molwokre maler, kendo Elisha wuotho kochanore aleluya elisha ochanore to wuotho kochanore to pile okadhe e, e bath od mama maramokoni to mama maramokoni opo koneno elisha kakalo ekoluongo elisha ni elisha raw mondo ichiem mama maramoko mama ma ok jamibadhi ma kata koluongo dichuo moro mondo bi e ode mondo ochiem to chuore ok nyal paro kuome gimoro marach Hallelujah. Chuny ogo ne Nyasaye erokamano. Ma mama mobidhore. Kendo chuore ok nyal kata bet kode gi, gi to mora mora. Nikech en mama mobidhore. Mokuongo ramoko. Mar ariyo luoro Nyasache. Chuny ogo ne Nyasaye malich. Erokamano. To nene Elisha kakale bathode. Ma mama mariek. Hallelujah. ma mama mariek madwa kelo food stool stool mondo keti mondo nyasaye obed e ode wamama ofwaye ne nyasaye mondo wamama obedie mama man gi hekima kidwa rito odi tibet dhako mariek ma pache liw maneno mama ma pache liw maneno amina mama ni noneno ka elisha kalo to en ramokobe Jomoko kuomu ang'e ni kosebet gi mwandu to koro checho. Ochaji, ting'o um gi malo. Koneno kata ng'ato kakalo to konyal luongo kata mondo odonj e ode mondo madh chai. Nikech koro ochaji owuotho kokawore. Haleluya. To mamani muma wacho ni notimore nono. Noneno Elisha ng'at Nyasaye kakalo. Haleluya. To nikech en mama mariek ma pache liw, emomiyo mine onego bed mariek ma pachgi liw nikech gin ma ginyalo kelo gweth e utegi. dhakono nochuno elisha ni elisha nyaka idonj ka emi chiem amen muma dhi mbele kawacho niya dhakono nochune mondo ochiem e ode bang' mano kinde duto mane elisha kalo kinde duto mane elisha luwo e yorno nothoro rawo kanyo mondo ochiem mano nomiyo dhakono nowacho ne chwore niya iwinjo kaka dhako marie kuyo gi chwore onyiso chuore chuore be kata koneno koluongo ng'at moro ma, ma, ma, ma, ma dichuo to ok nyal bet kode gi to nikech en mama mobidhore mama ma yore ne ler mama moluoro nyasaye aleluya ma kata chuore oneno kowuoyo gi ng'ato ma kata ole oko chuny ogo ne nyasaye erokamano kata owuok to odhi mole oko moduogo sa aboro mar otieno to chuoro ng'e ni nolema lema onge gima onyalo timo marach nikech en mama mori mobidhore mok jamiganga ma kata oluongo dichuo moro e iode to chuori oluore kendo ong'e ni chiegani ok nyal timo gimoro marach gi elisha haleluya kendo koluongo ng'ato ni mondo odonj e ode to kobed gi kibaji moro nikech oonge gi mibadhi kuome oluongo elisha e ode kendo nothoro miyo elisha chiemo ma mama mariek madwa kelo gweth ei ode chuny ogone nyasaye erokamano emomiyo mine to onego bed motang' kendo mine onego bed maneno ma- ma- maliw nosefwenyo ni elisha ja- ng'at nyasaye ng'ato to pok onyise e gimomiyo jok ma tiyo ne nyasaye be onego ng'i kaka wuotho aleluya wuodhi kaka jatich nyasaye iwuotho nadi kaka jatich nyasaye irwakori nadi kaka jatich nyasaye iwuoyo nadi be nitie gimoro mitimo machal gi gima ne elisha timo cha manyalo miyo ng'ato luongi aleluya mondo mi omiyi chiemo kaluwre kata gi kaka iwuotho chuny ogone nyasaye malich erokamano chuny oduoko ne nyasache elija erokamano okinyini iwuotho nade be diwuothe kaka elisha be ichanri kiwuotho iting'o gigi to kata ka lepigo iye to yomigo e pas gi kaka iwuotho ng'ato nyiso mana nyasaye man kuomi aleluya mamiyo ng'ato nyalo luongi mami mi chiemo nikech in bende elisha ne en ng'at nyasaye mamalo chutho manoluoro nyasaye egin mamani bende noneno ni ma, bwana mawuotho kani nyaka bedie ni ng'ani ng'at nyasaye to kaluonge makele oda ka takelo gweth kendo aboyudo konyruok ei oda duong' odog ne nyasaye ma nyaka chieng' iwinjo muma dhi mbele ka wacho niya mano nomiyo dhakono nowacho ne chwore niya iwinjo dhako maler dhako ma muma wacho ni dhako maler dhako makare mabidho ode to mofuo to ketho gi wuod lwete owuon oluongo chuore kendo nyise ni wuon ng'ane bed piny en dhako ma kata ka wuoyo to chano wach aleluya ok orodharodha wach gi chuore chi elishani chi jashunemni mane ramokoni en ramoko be to en dhako ma wiye liw oluongo chuore onyise niya bed piny mos wuon ng'ane adwa pimoni ng'at makalo kaeni iwinja oluongo chuore onyiso chuore en dhako ma pimo gi chuore wach be to riek bende oriek chuny ogone nyasaye malich erokamano Nolu- mano nomiyo dhakono nowacho ne chuore niya aneno ni jal makadho kani pile pile ni en aneno ni mano n- nomiyo dhakono nowacho ne chuore niya aneno ni jal makadho ka pile ni Ng'at Nyasaye osefwenyo dhako ni riek kabisa. Ose nyaka fwenyo ni ng'at makalo kae ni iwinjo jaoda, iwinjo sweetheart. Ng'ama kalo kae ni ng'ani chal ni ng'at Nyasaye. Ng'ani oting'o wach Nyasaye, asepime. Aneno ka ng'ani chal ni wach Nyasaye. To nikech en dhako ma chunye ber ma timbene becho, chuore be winjo koluongo chuore ni bibed piny en dhako mong'e nyaka pimo gi chuore wach aleluya mong'e pimo weda ni to seche gi koro nega pim ne chuora wachni koso nega weko mondi nikech somo be osesomo chuore mong'eyo mong'e sama kowacho ne chuore gimoro to chuore bowinjo kendo timo nikech en dhako mobidhre aleluya moluoro nyasache aleluya dhako mochandre moluoro nyaka nyasaye manyalo fwenyo ni ma ng'at nyasaye to en dhako ma kadwa timo gimoro to pimo gi chwore wach aleluya chuny ogone nyasaye erokamano opimo gi chwore wach iwinja okone chwore ni bibed piny ka to nyiso chwore niya iwinjo ng'at makalo ok obukaro e abuka ka chwore kia to osekelo ng'ato osedak kanyo aa en opimo gi chwore wach Ti Jashurem momewoni. Omewo to boriek. Ong'e ni kipimo wach gi chuori, ong'e ni communication en part of living together in harmony. Koro luongo chuori onyise ni bine wuon ng'ane bed piny. Hallelujah. Watki osetedo ne nyaka rech ngege moro. Ka en dichuo ma jaluo osetedo ne ngege gi kuon oserwake maber osemiyo chuore mor mosepimo weda moyudo ni wuon ng'ane mor koro kopimo ne wach aleluya ni koro bed piny wuon ng'ane duong' odog ne nyasaye gi pak kendo ng'e ni kopimo ne seche moseyieng'no to wuoyo kode be maber gi mbola moluonge mobet kode piny okuongo pimo ne chuore komondi Gik mang'eny seche moko chiwo ok winjga ni ng'ato bukre to timo gikene kende to muma to wacho ni one plus one is one te to koro timo gige kende e gimomiyo gik mitemo timo ok nyal timre nikech dakika mathis ni isechisieko gi law dakika mathis ni isejoin chama dakika mathis ni eh, isewuok idhi dalau to pok iwuoyo kata mana gi wuon ng'ane dakika matis isekelo wadu odak isekelo nyaminu odak haleluya dakika matin mama ni osesieko to pok iwuoyo gi dichuo pok ipimone chuny ogone nyasaye erokamano nyaka ipim wach nyaka ibed dada mapimo weda haleluya mipim ne chuori wach kore kitimo ok ibar mana gi magi ibaro gi magi itimo giki kaka in midwaro kok ibet piny gi wuon paru mipimo ne wach muporo wach together nikech un gimoro achiel haleluya amen ha to kata chuori be ok onego be barabara gi wach sama tin en osenindo oko sama tin osetimre kama sama tin osedhi dalagi sama tin osekelo nyamin-gi magi ema ketho ute nikech ji ok bed piny mondo opor wach sama tin osetimre kia nadi matiende ni dhako ni ne dhako mariek oluongo elisha haleluya to onyiso elisha ni ng'ama kalo kaeni ng'ani chal ni ng'at nyasaye Iwinjo? Muma dhi mbele ka wacho niya, aneno ni jal makadho ka pile ni en ng'at Nyasaye. Wachung ne ot moro matin e wi tado. Aleluya. Chuny ohero mama ni. Wachung ne ot moro matin e wi tado. Aleluya. Odwa kelo Nyasaye e iode. Aleluya. Duong' odog ne Nyasaye gi pak. Wachung ne ng'ani mane Elisha ng'at Nyasaye ma malo chutho. Mama ni osefwenyo ni ma ng'at Nyasaye. Tebe koro dwa kelo Nyasaye e ode. Odwa rwako Nyasaye e ode. Odwa keto olta mar Nyasaye e ode. Odwa keto ak mar Nyasaye ma malo chutho ei ode. Nikech mamani osefwenyo ni koketo ak mar Nyasaye e ode to she will never go wrong to nyasaye bogwedho nyithinde to nyasaye bogwedho gike duto te nikech nyasaye kisechungo to you can never go wrong haleluya nyasaye kisechungo e odi iseketo altar e odi kendo ilame pile to nyasaye will never let you down haleluya nikech wach nyasaye malich to gima wuoro ni mamani ne ramoko kendo mwandu ne en go muma wacho ni dhakoni nomiw amen to kokawo kokawo kokawo ak mar nyasaye mokawo olta mokete ei ode to koro en set en gi mwandu obet gi kwe gi chwore haleluya onge geng'o mka- mpango wa kando ok nyal donje nikech yo mowuoyogo gi chwore chwore gomba gomba ni mondo oduogi e ot all the time en osiep chuore nikech oluoro chuore omiyo chuore duong' kodwa wuoyo kata kodwa timo gimoro to okuongo penje wachung ne ng'at nyasaye ni ot moro ewi tado oseneno rum en dhako mariek ma wang'e bende riek osefwenyo ni elisa ng'at nyasaye to osefwenyo ni kokelo ng'at nyasaye ei ot omiye chiemo kelo ng'at nyasaye ot to ng'at nyasaye no biro weyo gweth e yodno amen muma dhi mbele ka wacho niya wachung ne ot moro matin e wi tado kendo waket ne kitanda gi mesa gi kom kod taya mondo pile kobiro lem- limowa to yueye ni wachung ne otne moro matin waket ne kitanda waket ne taya walos ne maber ok okel ma- ng'at- elisha ng'at nyasaye ot mondo oterrego ing'e ni terruok oketho piny Mon sani kelo nyaka chwo nindo geyo kitandagi e, e, e, e, e, e kitanda mogwedhi. Haleluya. Mare gi chwore. Kama owene ni onyalo mana bete mana gi chwore. Amen. To mama ni wacho ni walos ne Elisha kamoro ok one Elisha ok opar go paro marach nikech en satisfied gi chwore. Haleluya. en satisfied gi chuore koro ok onyal neno kata ng'ato mopargo yo moro marach aleluya nikech omor gi chuore aleluya girie miloso aleluya omiyo chuore chiemo moyieng' to kowuoyo gi chuore to owuoyogo korito aleluya nikech chuo chalre te mane gima tanga wachni chuo chalre te koro miwene chuori e yot kae kede manyo moro oko cha kakori cha chuori iwuoyogo kihero kakihero iting'o ne umi aleluya bas tiketho odi muma wacho ni dhako makare ema e bidho ode to mofuwo to ketho gi lwete owuon ute ng'eny gi mon ketho gi lwetgi giwegi nikech gibiro gi attitude ok gidwa ni mondo gitim gik moko ok gidwa ni mondo ginyenyekeya mondo gidag gi chuogi gi kwe ma ka nitie gimoro modwa timo to pimo ne chuore gipimo wach gibet piny ma gipor wach to chuore bende pimo ne weche gin jok ma bet piny ka wuoyo communication is very important in marriages samoro ng'ato dwaro adwara ni mondo otim gimoro ibe kata kiwacho ne tubro timo to iye wang' ma gino kethre ipo mana ni dhako moro gero plot en gi plode aleluya to chuore kia aleluya msache chuore kia kako tiyo nyaka gi pesa ne chuore ok kia be kata penjo penje aleluya chuore be kia kata ok chiege kia kata ni ochamoga pesa di koro kelo mana mathis to nyithinde kech kayo to modong' to odhi omanyogo dhako moro nyathi moro ma nyako matin oketho nyathi ng'ato aleluya ok ohore amen haleluya to koduogo to biro duogo gi tuo to pesa be onge to dhako mane osekendo mane oyudo kaber bende o- o- o- ochando omiyo ywak sate to pesa ne ok ne matiende ni gida- ginie marriage muma wacho ni dhako gi chuore koriw achiel plus achiel en, en achiel to gin to gipogre dhako kia msa chuore chuore kia msache kaka ng'ato tiyo gi pesa ne kia gionge gi riwruok e ot koro gidak ka jok modak e jela aleluya dichuo nodak e ot ka ng'ama odak e jela kodok e ode to, to, to ode ok othing'e ok odwa kata dok to chiege te ma konene to dwa mana ng'ok nikech timbegi opogre communication ba onge to ng'ato ka ng'ato koluoro wadgi there is no respect to ng'ato ka ng'ato timo gike kaka en modwaro haleluya ok gidak kaka chi ja, ja, ja, ja shunem nodak gi chiege jok mapimo wach together to lemo together to wacho gik moko haleluya ni dhako bandra bana gi pesane kose achama mago pesane odwa mana ni dalagi emoge oger nyithindgi emotero skul to dichuo to dwa ni mondo pesane odhigo ga ngang' aleluya koro odni obalo ng'ato ka ng'ato timo gike kende to gidak together gimono kata jok madwa ni mondo odhi e marriage dhi e marriage nikech wuotho te ma ka giwuotho to dhako telo Ka- giwuok ne gidhi kata e kanisa haleluya dhako kuongo chopo e kanisa koro eka chuore biro onego bed ni giwuotho achiel ma gi jok moherore ka gidhi e town to giwuok ng'ato ipo mana ni ng'ato osewuok ok gipor wach ok opim ne ng'ato kumodhiye ipo mana ni ng'ato nosedhi haleluya to ng'ato pim ne ng'ato ni ng'ane an awuok adhi kama kama ji opor wach kaka dhako mariekni noporo gi chuore iwinja muma dhi mbele ka wacho niya kendo waket ne kitanda gi mesa openjo chuore ok otim atima gigi kende kok opimo ne chuore openjo chuore ni adwa ni mondo watim kama to kipenje gi ng'uono kamano to obiro yie chunyo gone nyasaye erokamano ok ni chuori biro to yudo ka niserwako elisha e ot iseketone kitanda onindo kanyo chuori ne en dhano bochich ni to o- ochopo kanadi haleluya ochopo kanadi e gimomiyo jok mowar moko ketho kabisa wach muma iyudo kotedo ne chuore ka jolemo biro chiemo chiemo pasta ne chiemo otoko ne wi rech otoko ne bam gweno otoko ne sundu to chuore to okotok ne sundu okotok ne maber kaka kaka okotok ne maber kaka kaka ginene kaka otoko ne jolemogo haleluya jolemo be becho inyalo rwako ei ot to yo mitokonego jalemo gi pasta pasta ok en pasta en pasta to chuori en cho- chuori otoko ne pasta ma ka jolemo ni kanyo to adong' e lembe nikech otoko ne pasta ogemo s- sande haleluya sande mar lowo otoko ne pasta to toko ne gi- o- o- o- ogemo ne kikombe to chuore to ok ogem ne kikombego to be ok ogem ok otokne kaka otoko ne pasta sama ta- pasta nitie ot dada mor dada rudre dada timre to seche ma chuore em- o- o- o- chuore to otokone e jwala otokone san mar jwala to be owitone mana chiemo kama owitone chiemo otobolo abola chiemo to obolone wach yo mowuoyogo gi chuore kende to kata luok otame kata luokruok kende mondo oluok nyaka wang'e mondo present herself e yo moro maber e yo moro makare ma ng'ato nyalo respecti haleluya we need to, to, we need to be good people ma respectful you respect your husband to your husband will respect, respect you as well haleluya chuny ogone nyasaye erokamano mama nopenjo chuore donge wanyalo ketone kitanda malo mwaketne taya nyaka gi mesa moro matis ma el, mama ni usenene elisha gi muma mokete mumbe samolemo wakawie kamoro matis mondo wabar mondo waketie olta mar nyasaye mondo mi jatich nyasaye ni samolemo to wabe olemono aleluya to nyaka dako maramoko aleluya muma wacho niya Chieng' moro kane oyudo Elisha orawo kanyo, nodonjo e odno moyueyo. Bang'e nowachone Gehazi jatich niya, owuoyo gi Gehazi, owuoyo gi Gehazi jatij mamani, luong chi Shunem cha. ing'e ni elisha be nigi luor king'iyo mumani tiyudo ni elisha be nigi luor ebe kosemiye kumoninde cha to gi kaka owuoyo gi mamani oluoro mamani aleluya oluongo mana jatich mondo odhi owuo kode matiende ni elisha be kaka ng'at nyasaye mok dwa miyo wuoyi wadgi machuor mamani odonji e richo jasudem ebende oritre odni aleluya jok moko ing'e ni idhi limo chi idhi limo ng'ato aleluya iwuok idhi limo osiepni ma wuoyi simo be ok igone tidhi lime tiyudo chiege ei ot chiegeno ni kende e ot amen tibet kode piny ugo kode mbaka mane igo mbaka mane gi chi ng'ato ei ot Kiyudo ka osiepni no onge, just go. Nikech be ubet gi chi ng'ato ei ode, ugo mbaka mane? Elisha ni noluoro nyaka mama ma noluonge maramokoni. Koro kotho wuoyo awuoya kode. Amen. Nikech luor nyaka bede, nyaka luorruok bede e kind ji. Ka in ng'ama mama, nyaka ibed gi luor, nyaka iluorri. You have to respect each other. weche moko tindo biro ni people are hugging each other hugs hugs if you are hugging someone and you don't feel seche make hug kata chuor ng'ato no how do you feel if you are comfortable just continue hugging them to ki hug ng'ato to you are, you are feeling uncomfortable stop nitie richo achiel kende ma muma wacho ni flee en richo mar terruok nikech kata muma ong'e ni tek rito koro nyaka wang'e kaka waritre elisha ni ne ng'ama oritre momiyo nyaka chi ng'ama chielo luor ok itho yuda yuda ng'ato ma chi ma chuor ng'ato you don't just o- olri kuome ihag iolri kuome ihag this is someone's wife koro kitho yuda yuda chi ng'ato tihag nyaka ji luorre nyaka baria bede nikech seche moko ka- sama ng'ato hag ng'atono tiwinjo mana ka luch remo tuch ne jomoko you don't know who you are hugging samoro ihag ng'ato in good faith in ionge gi wach tipo mana ka luch remo tuche ne ng'ato chuny ogo ne nyasaye erokamano an nasewega hag ji nikech inyalo hag ng'ato in good faith tipo mana ka gimoro muli kaka ok onego muli to be ok inyal blame nikech muma be wacho ni you have to flee koro you, you must know who you are hugging en ng'at machal nade ti hug for how long donge kata kiya ng'ato ng'ato kata ka en chi ng'ato wawachi ni ng'ato oyudo my husband and they want to hug them ka gimose gimosrega donge hug piyo piyo kamae tiwuok to jok moko to hug forever ise hug in good faith en odwa hagi forever ma koro luch remo ema tuchnegi chuny ogone nyasaye erokamano elisha noluoro chi ng'ato kidhi e od ng'ato kithor rwadha rwadha wach gi chiege ok ibed very comfortable gi chi ng'ato igo kode mbaka mane kaka elisha noritre elisha ng'at nyasaye mamalo chutho kata ka in pasta ni haga haga ji hag- hugging hugging hugging to ni jokwaya jo, jo, jokwaya, hag hag hag ema hag hag hag go to ema weche bro wuoke maricho nyaka ibed ng'ama oluorre ka in dhako nyaka iluorri ka in ng'ama dichuo ma chi ng'a- chuor ng'ato nyaka iluorri elisha noluongo mana jatich mamani hmm? iwinjo muma dhi mbele kawacho niya E, chieng' moro kane oyudo Elisha orawo kanyo, nodonjo e odno moyueyo. Bang'e nowacho ne Ge- Gehazi jatichne niya, luong chi Shunem cha. E, onyise, onyise niya, luong chi Shunem. Gehazi noluongo dhakono mobiro ochung' e nyim Elisha. Olu oro mana jatich. En be nonyalo anyala dhi to wuoyo gi mamano. Nonyalo anyala luonge matek. Ni ee, bi ka. To ok noluonge nikech en ng'ama oluorre, ng'ama oluoro Nyasaye. Ng'ama ong'e gik monego tim, ng'ama ong'e boundaries. Oluongo mana jatiche monyiso ni dhi luong na mama cha. eka mama no be biro to koro chung'ie mbelene matiende ni mama ma jamokoni elisha be nokelo to kete ode modak nikech uwinjo ni noketo ne nyaka kar bet to mama ni new her place koro kotho atha go mbaka gi elisha to all the time ok onyumre ot ma moketo ne elisha ni lame nyasaye no kaka noseketo ne elisha kanyo ni kama elisha lame nyasaye kata obedo ni mano ne ode to ok nonyal nyumre mondo mi elisha ne wach ne wechegi nikech ok nodwa keto elisha ng'at nyasaye e temptation gisedonjo adonja e ode aleluya amen nyaka waritre nyaka wane kaka waritre to elisha bok ne nyala nyala luongo mamani matiende ni odak e od ng'ato to nitie boundaries kidhi e od ng'ato to nyaka bedie boundaries nitie osiepni kabisa to chiege nyaka luor bede kindi gi chiege no nyaka luor bede kidhi lime to, to onge just go pod ibet piny itedoni itokoni igo kode mbaka mane mbaka mane migo gi chiwadu business mane mutimo kode ogol jachien mano ok inyal timo kamano chuny ogone nyasaye ero kamano ti bende in mama idhi limo dhako moro mosiepni tiyudo ka dhako mosiepni no onge to chuore mobet 5 minutes 10 minutes 20 minutes 30 minutes 1 hour ang'o mitimo gi ang'o mbaka mane migo gi thuolo mane miyudo gi gi chi osiepni ema dakika mathis ni to gisemayo osiepegi mondegi nikech thuolo nitie mang'eny aleluya muma dhi mbele kawacho niya Dhakono nobiro e nyim Elisha, eka Elisha nowachone Gehazi mondo openje niya, Elisha ok wuo gi mamani direct. Chuny ogone Nyasaye erokamano. Elisha ok wuo kata gi dhakoni direct. Owuoyo gi dhakoni through her maid. Elisha wacho ne Gehazi, jatich mama momewoni, okone niya, iwinjo, ritruok mana ng'eyo, ritruok mar warruok haleluya ritruok mar ng'ama oluoro ringre to oluoro nyaka chuore elisha oluong maber osedak e odno to noonge kata thuolo monyalo wuoyogo gi dhakono owuoyo gi dhakoni through the maid iwinja ha eka elisha nowachone gehazi mondo openje niya "Ise- isekawo chandruok ahinya mar ritowa maber to koro ere gima dwatimni iwinjo ooro jatich Gipenj na mamano. Elisha ni aluoro kabisa. Ka ji nyalo chalo gi Elisha, ng'at Nyasaye, to piny ni nyalo bet maber. Odhi e od ng'ato, dako ni omiye kuma odake. Matiende ni kanyo bosedaki aming'a. To kodwa wuoyo gi mamano, haleluya, ok odhi adhiya ir mamano. To mamano, to ok wuo kata gi Elisha. En kaka ne osemiye, osemiye kama odake cha. kaka nosemiye kumodake cha koro obet abeta gi chien ong'iye ebe koro ritre gidak e ot achiel lakini ritruok nitie elisha be kadwa wuoyo kode through the maid amen iwinja ni mondo penje niya isekawo chandruok ahinya timne maber cha tim ng'uono otimo tim ng'uono koro idwa chule kuom tim ng'uono motimo e gimomiyo asiko kawacho ni wabeduru jok matimo tim ng'uono kitimo tim ng'uono dhano samoro ok bigo ni erokamano to nyasaye to ng'e tim ng'uono mitimono kendo bro chuli nyasaye bro chuli kuom tim ng'uono misetimo mama ni oluongo ng'at nyasaye ochungo ne ot kendo ochung' e chiemo ma gichamo aleluya koro nyasaye dwa chule nyasaye dwa chulo mamani iwinja openje niya onyise niya to koro ere gima dwa timni donge dibedie gi ywak moro ma dwa ter ni, ni ruoth kata ne jotend lweny be nitie gimoro machando chunyi ma wanyalo timoni gineno tim mamani onego wabed gi karakta maber karakta karakta a woman of noble character we are, yani tim, timni makare nyalo mi yud gweth wabedi of good character character ni chalo nade your reputation ang'o miwacho kuomi e chal nade kaka mama ang'o ma ji wacho kuomi be character ni nyalo goli oko tija shunemni karakta ne dwa gole oko en mama moluor oluoro nyasaye oramoko aleluya to karakta ne ber elisha bende ong'iyo mamani opime kaka odak e odeni oyudo oneno kaka owuoyo gi chuore aleluya oneno kaka oywe ode kaka orito gike kaka oluoro nyasache koro elisha be oneno karakta mamani aleluya obo neno ka mama ni jang'uono osemiye chiemo be mochamo to luor be ma mama ne nigo ode mama ni ok donje kumoninde de be ni mon moko ma, ma, ma jochiendi odonjo kuome to koro giloko elisha di koro nobet mana chuogi ema koro ginindogo e utegi mon ma wengegi tek mating'o chuok tero nindo e utegi kodgi ogol jachien mon ma gin gi chuogi kendo giwe chuogi e ot mantie gi the same thing to pod giwuok gidhi chodo oko ogol jachien giketho go ute jomoko giketho nyithi ji matindo ginindo gi nyithindo matindo ma jowuoyi matindo ma mbese nyithindgi chunyogo ne nyasaye malich erokamano gionge ritruok githo wuoya wuoya githo nyiera nyiera giketo utegi giwegi gi lwetgi giwuon rito nyithindgi otamogi kata wuoyo gi nyithindo otamogi karakta gi bende rach e kor gweng' gin gi very bad reputation onge gimoro amora maber minyalo wach kuomgi aleluya gipogore gi dhako maramoko ni muma wacho ni ma dhako maramoko en dhako maramoko man gi mwandu chuny ogone yesu simba erokamano ma dhako moluorre moluoro nyasache to mwandu be en go ing'e ni mwandu sani miyo nyi mon ochecho ong'iyo digri ma en go ong'iyo pesane manie bank ong'iyo mtokni gi ot ma en go wiye owil ni gigi chieng' moro biro dong' aucha nono gigi chieng' moro biro dong' aucha nono haleluya magi gin gik ma buro loyo mage gik mong'iyo koro chaji samoro pesa ne ng'eny moingo pes chuore koro cha nyaka chuore oneno chuore kaka takataka ok omiyo kata mana luor ok dogone kata pas haleluya wiye owil koro fuwo donjone okia paro mar pogo ber gi racha be koro oselal en mwandu ne moneno haleluya koro ok onyal timo gima rach maber koro en gi bad reputation haleluya muma wacho ni donge dibedie gi ywak moro madwa ternie mbele nyasaye karaktane mi wacho ni donge dibede gi gimoro mwanyalo tere mbele nyasaye ma nyasaye nyalo timoni kaluwore gi karakta gi ng'uono misetimo donge nitie gima wanyalo timoni mwanyalo tere kate mbele nyasaye donge nitie gima dwachine nyasaye mondo timni Kaluwore gi timni maber, Muma wacho niya, ma, eh, Muma wacho niya, ooyo adak kod jowa. Ah, Muma wacho niya, donge dibedie ywak moro ma dwater ne ruoth kata ne jotend jolweny? Nodwoko niya, mamani, mamani aluoro kata naluore. Odwoko mos niya, ooyo adak kod jowa. Elisa nopenje kendo niya, dwatimni ang'o? Ok orikni kata gi kwecho. Gi, samoro dino wacho piyo piyo chandruokne, kara mamani ne nigi chandruok maduong', kata obedo ni ne en gi mwandu kamano, kara nyathine onge odno. Haleluya! To samoro emomiyo wang'e noseneno ni wuoyine nyalo konya, Elisha nyalo konya lamo. E gimomiyo noseparo matut, e gimomiyo mon onego par matut. to onego bed ni mon wang' gi liw kendo onego bed ni mon wenge gi neno nikech inyalo kelo kwe odi inyalo kelo gimoro ma onge ei ot kaluwre gi karaktani gi wang'e di matut aleluya mamani wang'e noseneno matut moseng'e ni konyruok ne nyalo wuok kuom nyasaye to ka nopenje be ni be nitie gima wanyalo timoni mane elisha ng'at nyasaye mamalo chutho penje to kwer ni an an gi jowa adhi maber aonge gi gimoro amora marach elisha openje kendo mar ariyo nikech elisha ng'at nyasaye to boda kanyo nosefwenyo ni nyathi onge odni chuny ogone nyasaye erokamano iwinja muma wacho niya eka elisha nowacho niya luonge odu, Gehazi nowacho niya, Ooyo. E, e, oh. Nodwoke niya, Ooyo, adak kod jowa. Elisha nopenjo kendo niya, Dwatimni, ang- dwatimne ang'o? Gehazi nowachone niya, Oonge wuoyi. Jatiji cha ema owacho. Jatich ema owacho, jatich ema oduoke. Mamani ne dhoge pek. Ok orikni kata na onge nyathi. Ing'e ni jok moko onge gi nyathi to koro gi, gi, yo, yo ma giwuoye to gichieno nyithi jok moko to koro gi, gi, chunygi rach. Dhakoni ne onge nyathi kendo ne en dhako ma migumba. To ok norikni kata wacho. Ing'e ni jok moko siko ni an aonge nyathina, emomiyo itimona kama. An aonge nyathi, an aonge nyathi. Mano e, e, e wach ma gisikogo. to koro chunygi rach amen mama ni ne onge kata gi nyathi ma wuoyi to ka nopenje dine bed ni en an dinawacho piyo piyo na onge nyathi to mama ni nowacho ni en maber eka nopenj mana jatich eka jatich owacho ni onge gi wuoyi iwinja jatich ema nowacho ne elisha ni mama ni onge gi wuoyi mama ni nigi ritruok mar ma, e ngas mamalo monego nyasaye miya ritruok kaila mama ni Eka Elisha nowacho niya, luonge oduogi. Elisha ok oluonge matek, Elisha ni bende nigi lu- luor gi- gi- gi- gi- gi- gi luor. Ok onyise ni mama duog ane ka, aa, onyiso jatije dhi luong mama cha. Ha? Luonge ane oduogi. Kane ose kane o, ka, Kane oseluong dhakono, nobiro mochung' e dhoot. Ochung' e dhoot, ma to be od mamani. Ma od mamani, ma de bed ni ma jok momewo ma sani. Ma ode, ento oluonge. Oluonge aluonga mondo oduogi. Kuma Elisha nitie bok nodwa thoro bete. Ok odwa bet aming'a. Obiro abira to kaka osekwer ni an onge gima chanda, adak gi jowa, adhi maber. ok owacho kata noonge gi nyathi en osewuok odhi to mano be ode wat ki elisha nobet e kombene ma nengogi tek haleluya to elisha luonge through her maid haleluya to mamani ni ka noluong moduogo mamani noduogo to chung' mane dhoot to mano dhoode yawa de bed ni en mon matinde momewo ma nyasaye omiyo kombe madongo dongo ok kata mana elisha samoro ok dobet e komno To we Elisha obet e kom, ochung'ie dhoot, luor ma mama ni nigo. Haleluya. Muma wacho niya, Eka Elisha nowacho niya, luonge oduogi. Kane oseluong dhakono, nobiro mochung' e dhoot. Elisha nowachone niya, dwe ma kama, higa mabiro, inibed gi nyathi ma wuoyi. Amina. Chuny ogone Yesu simba erokamano. Nikech en Nyasaye ma reward. ha? odwoko ne ng'ato gimionge go nobomiyi kaluwore gi ting'ni aleluya samoro onyalo bet ni in kae chokruogwani to ji noseng'ado ni bura aleluya ni ok inyal bet gi nyathi ok inyal bet gi gimoro amora nosego buchi piny mowachi ni to piny biro dong' kodi nyaka chieng' samoro intie kae tichal kamano antie ka mar mondo awachni ni nyasaye nyalo yawo yoreni Nyasaye nyalo kelo wuoyi kuma wuoyi onge. Nyasaye nyalo kelo mwandu kuma mwandu onge. Nyasaye nyalo kelo chang kuma chang onge. Kaluwre gi your reputation, gi good character, gimitimo ne Nyasaye. Nyasaye can reward you. Hallelujah. Iwinjo? Eka mamani odwoko mos ko- kama ochung' e dhootno. Niya, odwoko niya, ooyo ruodha, Kik iwuonda. To bang'e nomako ich monyuolo wuoyi e ndalo mane Elisha owachone. Osiepna ni auma uma muma. Atieko. Kaka nowachne higa mane onyise nomako ich ma Nyasaye omiye wuoyi. Donge dilos ne Nyasaye kendo? Donge dilos ne Nyasaye kar misango? Donge diywe e chunyi mabed maler? Donge ditimie tim ng'uono ne ji? Donge diritrie mibe ibed moritre kaka dhako cha? Donge ding'e kaka iwuoyo gi ji? Donge dirwakrie gi, gi nanga Yesu? Donge dichalie gi Yesu simba? Mondo Nyasaye olochni, mondo ibed mshindi. donge ditimie di, di kamano osiepna mondo nyasaye olochni donge dilosie kendo ne nyasaye kama iloso ne misango donge dipuodhie chunyi maler mi iwe chunyi mondo be, be, be, yesu obi obede mondo yesu oket stul ei chunyi mondo obed ne kar foot rest nikech mwandu mag pinyni to rumo mor mag pinyni rumo weche mag pinyni rumo kiny kiny tiwinjo kiluongi ni maiti haleluya iwinjo mana kiluongi ni body iwinjo mana kiluongi ni human remains donge dilosi e chunyi mondo yesu odage nikech mae gima biro siko kodi nyaka chieng' haleluya chuny ogone nyasaye malich erokamano donge dilosi e chunyi Donge diyawi e chunyi ne Yesu simba? Donge widi wilie gi gig piny ma buro loyo, ma chieng' moro biro dong', gik ma wathagre go gi te ma giburo loyo? Donge ing'e ni seche ma wasegero ute madongo dongo dala ka, to seche miterowa dala, ichiko mana kodwa tok chiel, haleluya. Matiende ni mago gik ma buro loyo, ma chieng' moro biro do- dong' aucha nono. Donge dimiye Nyasaye luor, milos ne Nyasaye skendo, minyalo ketne altar, miketo ne nyasaye altar midhial nyasachi haleluya ma e nyasaye ma wuon ngima ma nyasaye ma kelo nyathi kuma nyathi onge donge nyasaye nyalo kelo nyathi e odi osiepna kaka nokete od kaka nomiyo chija Shure- shunem ma noluoro ng'at nyasaye elisha ma ka noneno wa- nga- ng'at nyasaye elisha to ok nonene kaka jachode ok nonene kaka ng'at mo- mo- modhier ma thowuotha wuotha ma onge kuma dhiye donge dirwake wach nyasaye e yodi mondo nyasaye olochni amin chuny ogone nyasaye erokamano atieko gi kanyo kendo atieko kawacho ni god loves you you are a child of god you are fearfully and wonderfully made in god's own image in nyathi nyasaye mamalo chutho kendo in nyathi nyasaye ma nyasaye oluoro donge digone nyasaye erokamano kuom ngimani Donge wiyi diwil gi weche mag pinyni ma buru oloyo, ma chieng' moro biro dong' aucha nono? Donge disikie kuom Nyasaye, misikie weche mag Nyasaye mosiko ma nyaka chieng'? God loves you. You are a child of God. Amen. You are fearfully and wonderfully made. You are so powerful. Nyasaye ong'eyi. In nyathi Nyasaye manyala nyala wacho ne Nyasaye gima odwaro sani to Nyasaye timo. Let us not believe in human beings. Muma wacho ni okuong' ng'ama ogeno kuom dhano. Wawe yie ni nya- dhano ema nyalo lemonwa eka Nyasaye winji to wasik kuom Nyasaye manyalo gik moko duto. wasiki kuom Nyasaye kendo waket genowa kuom Nyasaye. Muma wacho nokuong' ng'ama ogeno kuom dhano. Koro kik igen kuom dhano nikech dhano nya, wiye nyalo wil kodi sani. Ga- Dhano nyalo wuondi ni botimoni gimoro to ok otim. To Nyasaye to kochiki ni biro timoni gimoro to timo. Dhano can let you down. Hallelujah. Dhano nyalo timo gimoro mok idwa. Koro kikawo genoni te miketo kuom dhano to dhano nyalo timo gimoro ma opogre. Hallelujah. gi gima iparo ni dhano nyalo timo. Haleluya. Ng'eny nyithiwa sani ochwanyore dala kendo chuny nyithiwa rach dala. Haleluya. Nikech kia baba kia nodhi State House to kia owegi. Koro ok ne gidhi gi baba Kanan. Haleluya. Ne ok gidhi gi baba Kanan. Matiende ni gik- ne gigeno ni gidhi Kanan to Kanan obare. Kanan dhano ema nochikogi niterogi Kanan. Emomiyo koro kata kok gichopo Kanan Tan gin ma gin gi makosa nikech gin ma gigeno kuom dhano. Kade gigen kuom Nyasaye, an ageno mana kuom Nyasaye kende. Nyasaye ma konyisa ni botera Kanan, to achiko ita ni obotera, koro arito arita. Lakini kata my husband ok di promise a ni tera Kanan, tayie, ok abi, ok abi yiego. Mm-mm. An Nyasaye kende. Your husband can let you down. Your son can let you down. Your children can let you down. Your mother can let you down. Everyone, your best friend can let you down. Onyalo timoni gimoro miwuoro, lakini Nyasaye will never let you down. Koro Nyasaye ogwedhi, Nyasaye oumi. Joma tuo to nie changruokni. E chokruogwa ka, yud chang. Gima chandino yudi. E nying Yesu ma ja Nazareth, Nyasaye otimnu gimoro amora ma udwaro. Amen. God bless.